Contes e rencontres es l'istòri d'afuga d'espectacle e rendez-vous conviviau onte le culture e lengue dou monde se mesclon cada fin d'annada. Na verruda de tras piei rescontrar l'organisacion e tres artistes que pòrton la lengue di son parlar. Entre li Malika Verlaghe conta era Wergato que presentè son espectacle Conte d'Enc da Comai en companhia du musician Fredo Mascaro. Sián a pòu pres una vintena de personas, amb una còla de direccion de cinc personas e travalhèn ensenh. es a dire de causir, de veire ce que podem faire, monter lo podem faire, avèm totes les possibilitats que volem, embor que la question principala son li Dardena, e quand quand avèm lo de demond is espectacles, quand avèm les subvencions, fasèm ce que volem, alors bon, avèm mai de fòrça de libertat. Cal pas tocar, vos laisser ça, cal pas manjar, cal pas beure, res, d'accord? Oui, parce que ac es une galejada de farfadet, en general. Ce qui fait que si vous buvez, si vous mangez, le lendemain vous aurez des cailloux dans l'estomac. Son de contes populars que ne gardi sonque l'estructura, sonque l'esqueleto, e aprèp los tòrni dire a mon biais, ambe la ambe la lenga francesa e la lenga occitana mescladas, una lenga que esclaire l'autre. E tanben i mescli la musica dempuèi tres ans, quand t'arribi a me mon occitan, vaquí es ma lenga, e lo francés, mon biais de parlar lo francés es tanben mon biais, ma color, e l'occitan es parlé, es ma la color que doni a mos contes e. E per l'occitan me pausi pas tròp la question perque lo vesi com una lenga passapòrt que me pòt permetre de comprene d'autres lengas latinos e d'autres parlars occitans. Doncas se ieu pòdi comprene l'italian o lo bernés, ben,

N'ai pas tròp de constrenchos, es quand mèmes un mestier onte poden èsser liure de dire çò que volen d'un biais poetic, pas çò pla. E las constrenchos son puslèu de còps dins de luòcs que se prèston pas tròp a l'escouto e pòt èsser dificil perque es pas una disciplina Aisi, do per carrièira o un d'endrechs onte i a fòrça bruch, mos contes son pus lèu intimists, doncas de còps es dificil se i a lo rambal dins la sala o se i a una pèra o que s'arrèsta pas o de fans que folastrèjon d'un per tot, vaquí de còps es aqui es una costrencha òh. Mès aprèp coma es lo monde que te fa venir perque ai mon çò que fas, Ben, en general se passa plan. E puèi es simple, podèm arribar coma aquò a mai res e comptar, se pausar, comptar e partejar un moment. Aimi fòrça comptar dins la natura, dins de baladas comptadas, de passejadas. Perque i a un en m'apiejant sus la fòrça dels luòcs e aprèp d'endrech i a un magio que s'opèra de còps, una gràcia qu'arriba que sabèm pas perqué e aquí me sentissi liura. Quand d'un còp es quasi los muts que sortisson solets e i a un quicòm que se passa ame lo public que se pòt pas explicar, es dins d'aquestes moments que me senti si liure e après pòdi contar çò que vòli en general, i a pas un espèro particular, me la libertat arriba quand i a un òc ras o que. Que se creò, ne sabèm pas perqué. Rogier Pasturèl es un comedian e ancian contaire. A tanben revirar enòc la creacion Tête de bois, jogada per Renasset e mes en scène per Bruno Deleu. Es a l'escadença d'una serada de contes e rancont que Rogier Pasturèl torna si costum de contaire per dubrir l'espectacle Tête de bois. Aquel pes se presente Pinòcchio, que l'artist renaissete interpreta esar adult mai embarrat dins una prison. Tot au long d'aqueu monolog que fai lo pont entre li divers sentiments umans, Pinòcchio es aquí a contar son istòria e se libèra pauc a pauc. Tête de bois fuguèt jogat per lo primier còp en occitan au moment du festenau a Taulignan. Une serada ute Roger Pasturel èra tanben convidat dins une pèça que se vòu reflexiva e interativa. Arregalava e tu per un còp se sbramassè amondau. La vese! La vese que lusís jo lo soleu, jo lo trenus jo soleu! La vese! Ai còu veses! La bona maire! La bona maire, quilhada sus son clocher, ei lai! En dessus de Marsilha. La vesié que lusissié dins lo soleu. Pense que la libertat au teatre es dins l'ecritura, dins la debuta de la creacion. Es aquí qu'an a un subjèct e an lo menon de l'enbau. Après aquò, bon, ben, aqueu que fai la mesa en scèna. esforçar de seguir lo tèxte e lo comedian tanben deu servir lo tèxte mai a pas tant de libertat que lo creator, que l'escrivan. Ieu quand ai jogat en òc, sièc eu teatre, O a la television, a i agut de plaser de jogar, d'abòrd perté que avieu l'esperi liure, avieu pas besonh de de de saupre se se folie dire la la rose ou la ròsa, aquò me me Bon, ei quauquarren que quand jògue en franchimar me traüt o ei totjor quò dins la tèsta e bon, per de que lo francés es pas ma lenga mairala, simpletament, e bon, en provençau aquò vai subir. L'articulacion parièr, bon, tròbe pas de dificultat de jogar, enfin, fò respectar lo tèxte, segur, e li, li prescripcion de la mesa en scèna, mai autrament, vese pas de dificultat màger de jogar en provençau. Ici es du tout solet dins un recanton estret, sornalhut, castigat, embarrat! Sabi pas si ai causí o si es la. La lengue que m'a causi me de tobiar ieu l'avie totjou entendut parlat per mei grand e eva qui après me sieu mes a cantar e ai rescontrat tot plen de belle personnes, d'istorians, de musicians e tot aquò e n'ai fai un peu mon mestier. Alòrs aqueste pes per lo promier cò es une promière sieu solet ensene sur l'istòri de Pinòcchio. I a mai d'una draie que me rapròch d'aqueu personatge, ieu sieu de cultura provençala me metent d'origina italiana, alòrs Pinòcchio es un pòu justament. es un pòu un personatge que fa un pòu l'identitat de tot aquò amb quauque cançon napolitana de prisonier e coma estossèr lo faire en Lenguedoc es a dire son un pòu mei dus cultures. Per punir se capit que coma sieu en boas flotègi Se largue. Aquò en trai ben. Mai tu per un còu. Mission fatra uta! Tres via! Escuchar! Enrebalar! Carrejar au mitan de milierats de pei dins un fialar de pesca! Sous les enseignes, i a un decòr que represente un pauc una preson. Ieu sieu dins la preson, es a dire que fau Pinoque, mas sieu pas pichon, pichonè, vau contar l'istòri de la preson, perque, me sieu dit, es coma aquò que la causa se deban, fau pas creire ce que dison lo monde e lei libres, e vau contar l'istòri de Pinoque a travèrs justament un prisonier que sieu. Alòrs justament es un istòri un pauc que i a de causes que se fan a mai de causes ludiques e puèi plus mai poetiques e aquò es un pauc un istòri de liberacion de ieu me que poiriá èstre aquel de tot lo monde es a dire una liberacion d'èstre en defòra d'una prison me bessai una liberacion dins sa pròpria tèsta justament. I a un meteir en scène que me fa fòrça trabalhar sus justament, i a fòrça ritme dins la, es pas vertadièrament un cònte, es vertadièrament de teatre, a mai de pic de poesia, de pic mai umoristic, e vaquí. Es un vertadier one man show. Quasi trenta ans que lo Festenau Contes et Rencontres se debat dins un mitan e un periòde onte lo torisme florís pas tant, mai ont existís pas mens una espèra vertadièra. Aqueste reportatge recampè dins sa globalitat la representacion de la libertat au travèrs de la perfumança tant coma dins lo contengut des espectacles. Avantatge e constrencha, desir e ostacles,

Amor. E per qué? Perque pajais qu'es un mot occitan e trapi qu'es una una bona tradicion. Estrangier. Quand es prononçat dins la buc del monde qu'an paur de l'estranh. Lo grop La Mal Qu'o Fad ieu m'agrada fòrça e pensi que son de fennos que son plenos de vida per trasmetre de causas prigondas e aimi lor musica e lor cant.